uyai muone zviri kuno taona vari muchisero kudai munokwadza munhu hama dzangu pano panze zvekumafour tichibuda tambozama kutsanda kutarisisa muchemu che tichiona a nditete zveshuwa wepedyo wanga tisingafungire ndiyo nyaya yerudai kutsiriridza muzimbabwe yemuroyi anonzi akawanikwa akadonha ari murusero rwake akabata muramba tisingazoziva kuti mazuva ano varoyi vemazuva ano vava kudonha murusero vachibva vatodonha nerusero rwacho here kana kuti vatinonzwa vaya kunze vakadona unongomuona iye chete pasina rusero haasi mabhidhirera aya komuramba unozobvepiko amene pamwe iupgrade yekuroya naye yaako mazuva ano sezvo zvinhu zviri kuchinja netechnology ko iro jira reredhi irere ava nemurambo uyo havasana manjuzu here ava vari kumistakenwa sevaroya haa pamwe ndini ndoda ngodhipisa zvangu but hapa varoyi vese ka Ah, vanoroya nemuramba ava ka haa ndo first time yangu vanzwa kuzvibhilivha nazvazvibhilivha haa apa ndopatonzi tavharwa hameno inzwa izvo vanenge vachitaura vatisingatozive kuputirwawo saka nhasi zvabuda pachena nemunamaizvirambakukura kudai so handina kana mukadzi handina kana mwana

ya pakaipa pakaipa pakaipa uyai muone zviri kuno taona vari muchisero kudai zvatishamisa zvikuru ende zvinosiririsa Alright, imi muri ukama here nemhuri pana? Ah, ini nandisi weukama ndinonamata kuchechi kwandinonamata kwavakauya as a family. Vachitsanangurira. Ah. Zvosiririsi here izvi kana kuti zvinotyisa? Mm, tsura yamaya. Zvakutaura izvi ishona chaicho here? amen aya ndiona kunge zvinhu zvakaactwa izvi taisai moni mafesi evanhu kana maitire evanhu eh, amen ndine murume akafa panapa saka amai ava vairamba takaenda kwasekuru kufunda gore akatipa hoko turu tikarovera kumusoro nokumakumbo amai ava nhasi kuma4 ndopavaonekwa amai ava vachirira panze sezizi tikabuda panze tikatiza nevana vangu nhasi ndopatashedzera vanhu vauya ndopavaona amai ava vari apa vachiita izvozva ndovakauraya chi arume wangu ndovakauraya hanzvadzi yavo orit mati makaroera nhoko kumusoro nekumakumbo ndingade kuziva kuti makaroera kumusoro kumakumbo kwechii pachii kweguva horaiti ndandisina kunzwisisa zvakanaka horaiti horaiti horaitiombiri namusunda gore horaitioera kumusoro nekumakumbo horaitfora kiro kwamai ava ndopanga uchichema panze kunge zizi obva tabuda kutarisa ndobva tatiza tese nevana vangu bva tashedzera vanhu vese vauya bvawangu kana ndichiwaona kurondimuna baba vakashaika eh, baba vakashaika pana baba vangu horaiti horaiti ndofunga takatanga kufamba pamwe chete semhuri takaenda kwamadzimai avo vakatipa tsananguro kuti ndo zvakaitika enyu padhuzi chaiyo pedyo ndiyakuita izvi vakazviramba ndava ndaudza tano handei kumwe ndaona nhamba idzi ndisekuru musundagore vanoshanda vari kuzimuri park handei tombonozama kuti batsiro toone kuti hatikwanise kubatsirwa here ndofunga takaenda ikoko kwasekuru musundagore hawana kana zvizhinji zvavakataura vakangokwanisa kutipa hoko mbiri hoko mbiri dzoka nditi iwewe semwana uchanorovera hwani kumusoro kweguva nekumakumbo ndofunga mufi achamuka achirwisa ega ndofunga nhasi tazoshamisika amai vachitimutsa toyai muonewo zvatikuona papi pano panze zvekumafoo tichibuda tambozama kutarisisa muchemu che tichiona a ah, nditete zveshuwa wepedyo wanga tisingafungire kuti ndowari kuita izvi asi ndakambowatsanangurira vachinditi ha ah, uri mwana bana chaunoziva paizvi